a khensa ku va mpfulele chanel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kumbe mi subscribe a ku chanel hi kota ku kula ku fana na ti chanel letin'wana ku na xivutiso xin'wana xi nga ta le ka inbox leyi kulukumba un'wanyana a ni vutisa a ku bo hi boti mhaka leyi ya timhisi yona ke swiyila swa timhisi hi swihi swiyila swa timhisi vanhu va ka hina a ni a mi swi tiva ku khale ka matiko. A ku ceriwa na vusiku loko ku ya ceriwa masirha loko hi siyiwe hi maxaka lava masiku lamawani van'wanyana va hina hi va vulaka ti-man power ivi swilo swi cinca hi ku famba ka minkarhi ka ha ri na tin'wani tindhawu leti mi kumaka ku loko va ya ku celeni ka masirha va cela nimixo van'wanyana va ya hi vo ma six o'clock loko ku nine o'clock va fanele va va va hete ku cela van'wanyana ka tinxaka tin'wani loko yi ku three o'clock namadyambu loko ri ya ku peleni hi kona va ya ku kwihi. va ya ku ku celeni ka masirha or va ya va ya endla yini va ya prepare sirha swiyila swa timhisi swi ya hi muti walowo kumbe hi tiko rero ku vona va swi endlisa ku yini a ni khale ka matiko loko ku ri ku ya ku ceriweni mi kuma ku ku ceriwini kumbe hi walowo mugqivela walowo kumbe ku ceriwa hi wavunharhu swi ta hi ku tiko rero mi celela kwini rini ivi va ku hayi. va ri ku na byalwa bya tipiki loko va vulavula hi byalwa bya tipiki a ku hlutiwa byin'wanyani byalwa a ni khale ka matiko na sweswi van'wani va ha ri kona lava landzelelaka ndhavuko loko mina no timeka namuntlha ivi va ku yini mundzuku ku hlutiwa byalwa byalwa lebyiya loko byi hlutiwa a va endlela yini ke a va endlela ku hayi loko se ku ya fika siku leriya ra wa vunharhu loko ku vuya kwihi ku vuya ku celeni vaceri va ta fika va nwa byalwa lebyiya kumbe hayi. va ta yiseriwa byona masirheni van'wanyana masiku lamawani vo ya va ya xava kun'wanyana va fika va xava xigubu xa muqombhoti twenty litre or twenty litre timbirhi loko ku ri yena byalwa lebyiya a byi se vile i vi hi migqivela loko ku yiviwa ku lahliweni timhisi a va ta fika va tshama laya loko va tshama laha i vi va nwa byalwa lebyiyani ku endliwe swilo swa ti-jokes jokes swi ta hi ku n'wina mi lahlile i vi ku tluriwa vhiki loko ku tluriwa vhiki loko ku heta ku ku ku ku tluriwa vhiki ku ta tlhela ku hlutiwa byin'wanyana byalwa kwala mutini ivi va ka hi ta hluvula ku hi ta hi ta hi ta ku na byalwa bya tipiki ndhaka vhiki leri taka ma ni twisa loko va ku na byalwa bya tipiki ndhaka vhiki leri taka timhisi letiya loko ti fika laha va ta fika va khoma masiha vanhu va ka hina loko hi vulavula hi masiha hi vulavula hi mpunchwana va ni twisisa lava swekaka byalwa bya xintu na lava tivaka byalwa bya xintu ku byalwa bya xintu bya muqombhoti byi swekisiwa ku va ta fika va endlela va. va va va va hlamba mavoko va khoma mpunchwana luwa va ti chukuchela wona ivi va kota ku ya ku ya dya swakudya ivi va endla yini ku nwiwa byalwa byebyiyani ivi ku tekiwa na tipiki tetiya na swipedi sweswiya ku nga ku ya enceriwa hi swona ku swi cheriwa yini swi cheriwa mpunchwana leyiwa swi hlambisiwa mpunchwana luwani lahayani va endlela yini ku ku swilo leswiyani mindzhuti liya yi suka a ka vaceli lavayani a ni va endla yini va celela xilo lexi xi nga xiyila a ni mi ri. va ri hayi laha mutini luwa ku yilini ku na nkosi or laha mutini luwa ku nyamini swi ta hi n'wina ku mi swi vurisa ku yini kumbe laha mutini luwa va zirini va endleni va endlela ngopfu ngopfu ngopfu swona ku va ceri lavayani va nga endli yini ke va nga nyami va nga teli hi mabadi va nga teli hi swilo swo karhi a ni masiku lamawani ma swi vona ku tindhawu tin'wani a swa ha ri kona leswiya va ku ti-man power ti ya ti ya cela ti tele va fika va hlawula vanhu vambirhi or vanhu vanharhu emugangeni swi ta hi tiko va ya va endla va ya va ya cela kambe van'wanyana endla ha yi tlula milawu leyi a hi va teki vanhu lava hi ya hi ya va hlambisa hi va endlela sweswo swa swibyalana sweswiya swa xintu swa pucwana laha hi va chelela va endla va hlamba masiha hi va tshikisa sweswiyani laha swi cost swi cost mabadi mo karhi a ka vanhu lavaya loko malembe ma kha ma famba ma twisisa va ku hayi luya va ri i vi na khombo hi mhaka ku. a tshama a kha a celacela masirha mi kuma ku problem i yini vanhu va muti luya or miti liya loko ku ri na mukosi va ya ku va ya va ya cela kona a va va endleli swilo leswi ni swi vulaka kambe leswi vona va faneleke va swi endla lava va timhisi lava mi kumaka ka matiko ma lama mahlawula a va yi ka tindhawu to karhi ka tin'anga to karhi tikereke va ya va ya va hlambisa loko va heta ku cela dankie.